It-taqtigħa tal-poplu Malti hija kontra l-kostruzzjoni, kontra min qed jabbuża għax għax huwa poġġut ma' xi politiċi u nies li għandhom influwenza li qed jisirqu art il-poplu jew jieħdu art il-poplu, ikerrħu lil pajjiżna, ikissru t-tradizzjonijiet tagħna. Dawn huma l-għedewwa tal-poplu Malti, dawn huma l-għedewwa li aħna li tant issieritna biex akkwistajna l-ħelsien minħabba dawn in-nies li qed ikissruna, ikissrulna saħħitna, ikissrulna l-but u jiġu jipprovaw ibellgħuilna li grazzi għalihom l-ekonomija qiegħda tikber, x'ekonomija qiegħda qiegħda qiegħda tikber? Qiegħda tikber f'dal-ħmieġ, f'dil-kostruzzjoni, F'dan it-tkissir fuq saħħitna bit-tniġġis illi qaw bl-għoli tal-ħajja, dawn in-nies qegħdin jaħsbu fil-poplu Malti, din hija l-gwerra li l-poplu Malti qed jiġġieled bħalissa u sfortunatament min qed imexxi l-pajjiż il dawn in-nies qed iħallihom idaħħlu idaħħlulu fejn iridu jdaħħlulu. Jiġifieri l-ġlieda preżenti tal-poplu Malti wara l-indipendenza, il-ħelsien, ehm, il-ġlieda kontra ehm, dottrina oppressiva tal-Knisja, ehm, hija x'inhija klassi politika li qed titnawwar dejjem iktar bil-korruzzjoni. Il-ġlieda hija il-korruzzjoni u r-rejba li hemm b'dan iż-żwieġ infami bejn il-politiċi u dawna l-kostrutturi, dawna n-nies illi għandhom il-kuntatti, is-swaba' tagħhom tal-qarnita, li jmorrulek Kastilja, per eżempju, u wara Kastilja jkun hemm xi vann mimli xampanja jew whisky u dana. Juruk il-wiċċ li aħna qed ngħinu biex niżviluppaw il-Malta tagħna mentri fil-fatt il-Malta qed ikerrħuha. Il Malta qed ineħħu dak l-ispazju. Hu n-nies ta' Pembroke, hu n-nies fejn qed jitilgħu dawn it-torrijiet bħall-Imrieħel, mhux 'il bogħod minn fejn qegħdin hawn inti u jien, John, bħalissa. Dawna n-nies illi jingaġġaw kostrutturi li ħafna minnhom mhumiex professjonali u kellna t-traċedja. It-traċedja bħal dal-ġuvnott Sofia ta' 20, dik it-traċedja tara fi Flerdery ċnagen sħaħ niżlin u Alla jbierek ma smajna xejn iktar dwar x'ġara dana il-każ. L-abbużi li qed isiru u mbagħad għax għandek il-flus tirranġa mal-awtorità tal-ippjanar korrotta, ineffiċjenti, imneżżgħa minn kull professjonalità, jitqulek waqt li jkunu qed ibossu bl-intiena tagħhom. biex joħorġu permessi ħalli dawna n-nies ikunu jistgħu jistanew, fejn huwa l-interess tal-poplu tagħna? Għalfejn ġġilidna biex aħna nħlisna mir-rabta minn mal-Ingliżi? Għalfejn mieddu Mikiel Xerri u sħabu meta dan ried jikkonfoffa ħalli jneħħi l-Franċiżi mill-Belt Valletta u mbagħad il-Franċiżi xkubetjawhom? Għalfejn mietu dawk l-erba' Maltin? fis-sette Ġunju tal-1919, għalfejn Dom Mintoff u Borg Olivier iġġieldu biex aħna ħadna l-ewwel indipendenza monarkika fejn qbajna fil-fatt nilgħaqu s-sorm ta' reġina Ingliża, imbagħad kellu jkun Dom Mintoff li qal dan l-imbarazz Inneħħuh, Malta hija tagħna, nitkellmu ma' min irridu, nitkellmu mal-Libja, nitkellmu maċ-Ċina, nagħmlu alleanza illi ma tkunx non alleata, jiġifieri ma nilagħqu sorm ħadd, iġġilidna biex ġibna jum il-ħelsien u da bir-rispett kollu lejn kulħadd. Imma issa Il-poplu tagħna, il-poplu Malti u Għawdxi sar skjav ta' dawn l-iżviluppaturi.
Mela, tlaqna?